Uh, wayudo thuolo kendo nyakwara Mugajwang' mar rwaki e chenro ma kawuono wan go midhiambo masani tich ariyo. Uh, iluonga Nyambone Brian to ma en Nyanza News Network ma bende wan gi chenro mapek ma waikoni kawuono ma wadogombo mondo mi walos goganda kata jok matindo e, e thuolo mar ohala ne rowere ne kata ne joma tindo. Uh, wan gi lai meko mek simo ma bende nyalo yudowago kiyuono tol en nono abiriyo abich ochiko ang'wen aboro ang'wen ariyo auchiel abich kata nono abiriyo adek ang'wen auchiel ochiko achiel ochiko ariyo ang'wen inyalo bende uh, yudowa e facebook live wantie facebook live kamoro amora ma intie bed ni ne kenya kata in oko uh, Nyanza News Network, wan gi website bende ma en Nyanza News Network uh, gi nyukta matindo nyanza news network co ke okan kenda e studio to wan kod jalony mobiro mondo mi okonywa e twak malach e yore mag ohala ne joma tindo machiegni osiepna erokamano mm -hmm.
Uh, anyalo paro ne joneno mapok oneni nyingi kae to bende gi kumiyae ne jok maneni for the first time nikech ma ok e, e, e tielo mari mokwongo e studio kawuono Ah, go erokamano kendo mm. mar eh, bedo e studio kendo kawuono. Mm-hmm. Ah, gi nyinga an Moses Mbai. Mm-hmm. An jalony e weche mag ohala. Mm. Ohelni matindo mag yudhi. Mm. Koro kawuono wadhi go mbaka e opportunities, business opportunities ne mm. rowere matindo. Matindo, he. Mm.
Nitiere seche moko ma rowere gineno ka gima nitiere ohala matindo ma ok ginyal timo. Kata seche moko gin pacho. to gik ma ginyalo timo uh, gineno ka gima onge piny odinore giwacho ni sani tich onge gina gina dala gina gina online e simo kata gitimo gik mamoko ma um, mok nyal kelo konyruok e kit ngimagi koro kawuono wagombo mondo mi watwagane malach e yo kaka ginyalo yudo konyruok e kit ngimagi koteno kod ohala matindo ma ginyalo donjie kamano uh -huh.
en, en kit ohala mane ma ng'ama tin nyalo timo koro mokwongo mm. eh, joma yudhe masani ng'enygi gisike simu mm. to simu ka be wayudo ni nitiere oil ni eh, ng'ato nyalo timo ndio koro mokwongo mm. mondo mi itim ohala mm. maber kabisa mm -hmm. uh, eh, idwaro ni mondo iregister mm. ohandi mm. kata register business ni mm -hmm. uh, uh, registration mar business eh, ting'e ni malo matin registration mar business mm. Uh, ok en gima tek. Okay. Nikech wan joma yudhe wan wasiko online. Mm. Inyalo dhi e, e portal mar e-citizen. Mm. E-citizen kanyo kisedhiye idhi kuma ondik ni registration of uh, uh, business. business. Uh -huh. Kanyo inyalo register business mari mm. miyud certificate. Okay.
Uh, itime atima online gi simu. Gi simu okay.
Uh, bang registration mar uh, uh business. Mm inyalo dhi huduma center kacha mm -hmm. michak iregister gi gimiluongo ni agpo mm. agpo ni en uh, government uh, government nochiwo thuolo moro mm. ma kise register business mm -hmm. tinyalo bedo gi agpo certificate mm. agpo, agpo certificate ni konyi mm. mondo mi iyud tenda mm -hmm tende nyalo yudo kata mar eh, yuecho okay, county, county okay.
gik matindo tindogi okay. koro uh, agponi ochiwo 30 percent mm. mag tenders mag sirikal mm. mag county kata mag national government mm. ne joma eh, joyudhi okay.
koro kise register business ichak ikawo agponi mm. inyalo bedo e thuolo mar eh, timo tije moko tiende ni ka ne en 100 percent ah, ah, ah, atamalo prabiriyo ng'ato ang'ata nyalo apply atamalo prabiriyo ni be kotamo laro kodgi okay to 30 pas eh, eh, atamalo pradek cha modong' no macha to mana mar yudhe lilo yudhe lilo kamano yudhe lilo ma jo, ma jo, joma joma joma nigi chandruok e di- e dendgi kata joma wacho ni joma joma ng'ol Eh, jomong'ol kata gi joma mine koro uh, kidieny adek mek jok ma ma ma nigi at- ma ni- modong' kata malo pradek ni gini ginyalo apply tenda moro amora kamoro amora ma gintie ma giyude nikech ka giserejista business ma girejista gi jo agpo to tijno nyalo dhi kamano Uh, tek ni se register business mi se yudo certificate mi register gi agpo mm. uh, oyie ni apply for tender gi okay.
uh, nikech ng'eny youth pok oregister gigi uh. iyudo ka tender gi samoro koro jomadongo joma kawo gi onge joma kawo gi onge mm. lakini opog gi ne yudhe lilo okay joma dongo ok nyal duogo okay okay uh, come on uh, apart from maybe registering group bente uh, opportunity moro kata ong'ala moro machak joma tindo nyalo yudo go uh, uh, chendo kata mana ohala Eh, kawuono to ne wawuoye mana registration mag certificate mm -hmm. mag mag businesses mm -hmm. nikech uh, wayudo ni kise register uh, ohandi mm -hmm. opportunities ng'eny okay Emomiyo ne wadonjo e weche mag registration mag certificate. Okay. To ba kata ka ok i-register, Mm. eh, nitie ohala ma inyalo timo mang'eny ka- eh, ma, ma wanyalo paro mane wabedo ka last Mhm. ne wawuoye ohendni ma yudhe nyalo timo mathindo thindo. Mathindo thindo.
Koro kawuono to ne wawuoye mana mobedo registered Ehe. ma inyalo kata apply godo tender e county kata e Mm. national government. Mm. Kamano. Gin ohala mage ma ng'ato nyalo ma ng'ato nyalo loso ne certificate ma ng'ama tin? Uh, opportunities gi nitie. Mm. Kendo ging'eny. Mm. Bang' bedo gi certificate mar mar ohandi. Mm -hmm. Inyalo kata inyalo kata eh, timo tich online. Mm -hmm. Nitiere gima iluongo na tije miluongo na ajira. Mm -hmm. Ajira idhi train e weche mag ohala Oho. asto inyalo chako ohandi Okay.
Eh, last time ne wawacho ni ohala nitie moko matindo ma kata ok dwar kata capital mang'eny Mhm. kawuono wachak wabiro ni nitiere ohala minyalo chako kata maonge capital Maonge pesa ha.
Ah, ohala kaka freelancing Mm. Uh, en ndiko mm. indiko online mm. tek ni isebedo gi content mm. isebedo gi laptop kata, okay. kata simbi mm. smartphone mm. okay. inyalo chako ohala ni ma onge capital moro amora
mibedogo iyudo ka joajira gimang'e gi joajira maybe gi, gi offerga short courses training mm. maybe content writing online content writing

to be pod kata ok gimilink up gi tich inyalo freelance inyalo freelance eh, eh inyalo ndiko so ka dipo nitiere ja youth mani oko kanye to maybe en gi content hmm. onyalo onyalo onyalo onyalo ndiko onyalo onyalo chako timo tije donge and then number 2 uh, ah, jo ajira bende gi gi offer courses go so ka dipo ni pok itimo course moro amora ginyalo offer yangono course isomo kisetieko somo tichako ginene api nyalo leng'ore ma kisetieko somo mitimo ne kata ng'ato tich moro to kamano kaka itime nade itoboa kamano uh -huh.
koro uh, registration mar business ber mm. ober kabisa okay.
uh, wasebedo gi dok chien matin mm. uh, wayudo ni waindi mm. uh, jogi ong'eyo ohala malowa ma okay. to mana nikech nyithindo chak puonjo ohala chon mm. ka baba gi nigi duka mm. oneno kaka baba gi timo okay. tikete machiegni uh -huh. mondo one gika kaka timore mondo kata ka baba gi owene tijno uh -huh. to onyalo dhigo mbele mm. koro yudo ka jogi chak puonj chon mm. koro kata wan wanyalo kata keto gine syllabus mm. kaber ichak puonj nyathi ka, ka, ka pod tin mm. kodongo to ng'eni gimoro nitie no ohala oh, ing'eyo ni gisani mm. ohala ipuonjo mana e colleges mm -hmm. gi secondary school yudo ka en kaka subject, subject. to kinyalo puonj ji mm practical mm. kaka ohala timore mm -hmm. nyalo bedo maber kendo ohendni mang'eny nyalo dongo pogruok mane ma wan godo maybe gi jok ma ochako puonjo jogi jo, jo, ka ohala kapod tindo en pogruok mane nitiere gimoro miluongo ni experience mm. nyathi cha chako bedo gi experience ka tin mm. ong'e ni mae gima baba timo mm -hmm. mae gima baba yudogo pesa mm. an ba mak gini matek okay. kamano to wan wawegi wan wadepende wa, wa, wa tich ni ka ok ondika mm. to ok anyal yudo ok anyal yudo gimoro oh, ok inyal chiemo en advice mane minyalo miyo ng'ama tin sani maneni uh, brother Moses Mbai mm. maneni kawuono maneno ni en sani koro piny ogik ma ok onyal yudo tich the only thing monyalo timo en kaka okawo advice mimiye m- kaka mar timo uh, registration ma, mare owuon kata mar ohande miya ne ng'ato advice weche moko ariyo kata adek Ah, ne jowin- joneno ma koro nenowa sani mm. eh, advice manyalo chiwo en ni chaka chaka kata ineno ni tin mm. chaka chaka gi matin no mm -hmm. uh, inyalo dhi kata skul skul machiegni kodi mm. skul ka itiye gi chok mm -hmm. uh, skul ka ji chieme uh. Eh. alot dwarore mm. oganda dwarore inyalo dhi e skul machiegni kodi ti ikwayo tenda mar kelo gigi mm -hmm.
inyalo mi tenda mar kelo alot mhm.
imanyo alot itero negi to mano uh, yudore mana kiseregister business mari uh -huh. eh, ma koro in goboke ma jogi bong'e ni onge kuma inyalo lal negi uh -huh. uh, uh, anyalo kwa youth mm. ma sani koro nenowa wuog oko i register business ni mm. dhi chak gi school mm. machiegni kodino mm. uh, dhi kwa tenda kanyo mm. tenda ok ni en loso ndara e tenda mm -hmm kata matindo malungogo inyalo mm. chakogo yuecho uh-huh. inyalo choko yudhe moge group matin udhi uyuecho kanyo uh-huh. yuecho be en ana tenda kamano nitie mana gik matindo tindo ma, ma ji ochayo kata maybe supply chok e school gichulo gin gi pesa maber kabisa Ehe. gik moko matindo tindo ma ji ochayogo en mana kwayo marwa nya- kwara moga jwang' kamoro amora ma intie ni ka dipo ni ineno ka gima piny ogik ne wan gi jalony iluongo ni moses mbai ma bende ne temo jiwowa kendo temo nyisowa kaka ber kaka onego bed ni watimo ohala ne bed ni ka dipo ni wan gi wan gi ng'ik ni koro kata ndik- a- andiko marwa timo nade ochope ochope giko. Wanyalo temo mondo mi wa register gi pesa ma in go no mondo mi kadipo ni in gi ng'ire moro tinyalo ma- manyo tenda maybe county government kata national government kata kamoro amora midwaro joma nyalo tiyo. Mosni mogik kotieko chenro ni. Ah, mosna mogik gi wach mogik madwa wego joneno Mm. ma ma dhi ne yudhe Mm. Uh, ng'eny yudhe ma sani dwaro pesa mabiro piyo mm. gik mabiro piyo piyo mm. to iwacho ni ja ohala nitiere characteristic of an entrepreneur mm. mokwongo nyaka ibed ng'ama kawo risk mm. Risk uh, ema miyo gimoro amora timore. Mm. Uh, kata joma dhi sani koth chwe. Mm -hmm. Joma ko joma komo sani. Mm. Iga ni komo ti yani bando cha diti. Mm, ikian ikian ko diwe chwe. Ipo ni bang joma chiel to ti. Mm. Eh. Koro kata komo en kawo risk. Mm. Koro mano kata statistic achiel monego ng'ama ng'ama da timo walo nyaka bedgo nyaka bedgo uh -huh. nyaka ibed ni ng'ama nyalo kawo risk uh -huh. ibed ng'a nyalo bedo ni gi ritruok mhm. ibedo patient horuok iluongo ni horuok ok eh, eh, iori eh.
nyaka ibed ng'a manyalo hore kirito ohandi cha mondo omiyi profit rach yudhe ma sani ne gidwaro pesa mabiro piyo piyo
koro matin ma in gono inyalo chaka chaka joma medo ji pesa kata joma holo ji pesa bro mm. yudi ki isechako

makata ka dok chien makata ka podho chak ijiwori ajiwa ichako machielo Eh. kamano nyaka chieng' mondo ikwany kamano mana kaka iwinjo no nyakwara mokajwang' kamoro amora ma entie en nana jiwruok kamoro amora mondo mi kik wabed ni wanyalo bedo ni wadonjo e kikundi marach kata mar mecho kata mar kuo kikundi moro amora Gima duong' en niya, jiwri mondo itim ohala ma in iwuon timo nade? Inyalo chako. Iluonga Nyambune Brian to ma en Nyanza News Network. Wabiro duogo kendo e chenro machielo. Ne wan gi Moses Mbai, oritu masani. Erokamano.